Халкыбыздан безгә бик күп э, мирас калган. Шул исәптән э, борынгы кабер ташлары, ягъни эпиграфик истәлекләр дә күп. Э, борынгы эпиграфик истәлекләр дигәндә без липидар эпиграфиканы, ягъни ташка язылган Аны эпиграфиканы күз алдында тотабыз. Төгәлрәк әйткәндә, җирләү эпиграфикасы бу. Ягъни борынгы кабер ташлары. Татар халкында инде эпиграфика дигәндә без күбрәк шушы зиратларда сакланган борынгы кош язма истәлекләребезне күздә тотабыз, чөнки алар бихисап күп. Каян килгән соң бу традиция? Бу традиция инде борынгы төркиләрдән үк килгән. Әгәр дә тарихка карасак, инде 8 гасырда ук рун графикасында язылган истәлекләр билгеле. Алар инде күлтәгин билге каган кебек хөкемдарларга куелган таш язма истәлекләр. Анда Әлбәттә, ул заманда рун графикасы кулланылган, шуңа күрә шул графикада язылган алар. Соңыннан әле безнең төркиләрдә каберләр өстенә балбаллар кую традициясе булган. Балбаллар ул кеше сурәтенә охшатып ясалган ташлар. Менә шундый, ягъни алар инде курчаклар кебек э, башы бар, гәүдәсе бар, менә шундый Ташлар куйганнар. Соңыннан безнең бабаларыбыз ислам динен кабул иткән. Ислам динен без беләбез, сурәтләр ясау, ясап кую, скульптуралар ясап кую инде тыелган. Җанлы Ә җанлы төрле скульптуралар өнәлми ислам динендә. Әлбәттә, бигрәк тә анда зиратка кабер өстенә кую. Шуңа күрә безнең халкыбыз инде гарәп графикасына күчкән һәм шул ислам дине белән менә шул графика кергәч, ташларга да Шушы гарәп графикасы кулланып сүзләр яза торган булганнар. Бу инде менә ислам дине белгәнебезчә 922 елда кабул ителә безнең җирлектә, Болгар җирлегендә. Ләкин әле ул вакытта э, каберләр өстенә язулы ташлар кую традициясе булмаган. Ул традиция Алтын Урда цивилизациясе белән килеп кергән. Менә Алтын Урда инде Болгар җирләрен басып алганнан соң, менә шу Алтын Урда мәдәнияте белән кергән менә шушы традициядә. Моны безнең җирлектә соңына менә шул заманнан бирле тарала башлаган. Шуңа күрә менә ул традиция безгә инде менә Килгән шушы борынгы төркиләрдән, Алтын Урда э, дәүләтеннән. Аңарчы Кораханилар дәүләтендә беренчерәк барлыкка килгән менә шушы гарәп э, графикасында язылган ташлар кую традициясе һәм менә Кораханилар дәүләтеннән килгән татарлар да бәлки менә шушы традицияне безгә алып килгәннәрдер. Иң беренче борынгы кабер ташлары качан куелган соң? Әле менә Алтын Урда э, килеп Болгар җирләрен яулаганнан соң әле тиз генә куелмый. Башта мында экономика, э, иктисад ныгый, иктисад ныгыганнан соң гына куела башлый. Менә иң беренче борынгы кабер ташлары кайчан куела башлаган соң? Менә гарәп графикасында дигән сорау күпләрне борчый. Галимнәр арасында да төрле бәхәсләр бар. Инде 13-нче гасыр башында ук ташлар бар иде дип сөйләүчеләр дә бар. Андый мәгълүматлар бар, ләкин алар дәлилләнмәгән. Моңа болай дип әйтергә дәлилләребез юк. Кемдер укыган булган ди, мәсәлән, элекке дин әһелләре шундый таш укып язып калдырганнар. Мондый таш турында сүз әйткәннәр. Ләкин алар ышанычлы дәлилләр түгел. Аларның фотолары калмаган. Ул ташлар күреп булмый, алар бер җирдә юк. Һәм, әлбәттә, дөрес укылдымы дигән сорау туа. Мәсәлән, унөченче гасыр башында ташлар бар иде дип, шул дата язылган иде дип әйтәләр, ләкин әле алар дөрес укылдымы, юкмы, ул да сорау. Буны бит килдең дә, аны укыдың дигән әйтеп булмый. Моны укыр өчен, кабер ташларын укыр өчен аңа зур тәҗрибә кирәк. Иң кимендә берничә ел тәҗрибә булса гына ташларны укып була. Һәм менә унөченче гасыр башында, унөченче гасыр уртасында Куелган бу таш дип укучылар, әлбәттә, аларның укылышлары дөресме, юкмы дигән шик бар. Безнең галимебез булган Гайнетдин Әхмәров, Әхмәров ул инде тарихчы, ул 1244 елда куелган кабер ташы турында яза. Язып калдырган үзенең Болгар тарихы дигән әсәрендә. Һәм ул әйтә, менә хиҗри ел буенча бу 1244 нче елга туры килә, ди. Ярар, 1244 булды, ди. Ләкин кайда соң ул таш? Ул таш юк, бер җирдә юк. Ул аны әйтә, әтрәш якларында таптым дип, ләкин ул таш юк. Аны күреп булмый, аның фотосы юк. Һәм шуңа күрә галим, хәзерге галим Марсель абый Әхмәтҗанов шик белдерә. Гайнетдин Әхмәров дөрес укымаган ул ташны ди. Ул шушы ташның текстын тикшерә, аның палеографик үзенчәлекләренә таянып, шуны әйтә, бу таш дөрес укылмаган, анда андый дата языла алмас иде, чөнки Мәсәлән, икедә дип яза, укый ул. Ә ул заманда тел бөтенләй башкача булган һәм икедә дип яза алмаганнар. Шуңа күрә логик яктан караганда да Гайнетдин Әхмәровның тексты дагы палеографик язмалар ны аңлатып булмый. Ул заманда әле андый тел кулланылмаган. Алтын Урда чорында бөтенләй башкача тел булган. Анда тел аерылып торган, без аны галимнәр әйтәләр инде р тел дип. Ягъни з хәрефен р хәрефе алмаштырган. Мәсәлән, җөр дип әйтелә икән, ул йөз дигәнне аңлата. Шулай ук анда Төрле шундый үзенчәлекләр бар. Аны әйтәләр болгар теле дип. Менә шушы телдә иң беренче борынгы кабер ташы ул 1281 елга карый. Дөрес, Фәрид Хәкимҗанов исемле галим, тел галиме, шулай борынгы кабер ташларын өйрәнә. Шушы Алтын Урда, Болгар җирләрендә булган ташларны өйрәнә һәм ул әйтә, Иң беренче таш сокланмаганы 1244 ди, ягъни Гайнеддин Әхмәров тапкан таш. Ә сокланганы ди 1271 елга карый ди. Ләкин э, Гайнеддинов Әхмәров ташы турында инде әйтелде. Ә менә 1271 елгы таш кайда соң ул? Ул юк. Фәрит Хакимҗанов аны әйтә Болгар җирлегендә, Болгар Э, Болгар хәзерге менә Болгар шәһәрлегендә музейда саклана ди. Ләкин музейда андый тош юк. 1271 елгы тош юк. Монда ниндидер ялгышлык киткән булса кирәк. Бәлки ул 1281 елгы ташны күздә тоткандыр. 7 8 саны 7 белән бутагандыр. Ләкин ул таш юк. Менә инде Болгар да сакланган кабер ташлары турында ике хезмәт басылып чыкты. Анда да ул тош юк. Берсендә дә юк ул. Әгәр дә ул булган булса, аны әлбәттә бастырырлар иде, бөтен җирдә, бөтен каталогларга кертерләр иде. Ләкин ул тош юк. Иң беренче сакланган һәм хәзер аны барып күрә ала торган тош ул әйткәнемчә 1281 елга карый. Ул тош хәзерге Биектау районында Камаево янында Иске Казан музее бар. Менә шунда ул таш хәзер дә саклана. Ул э, Рус Урматы дигән авылы янында табылган. Менә ул таш иң борынгы кабер ташы. Һәм менә Марсель Ахмаджанов әйтә, әгәр дә ди 1281 елдан да борынгы кабер ташы бар дип әйтсәләр, ышанмагыз ди, аңа хәтле таш куелмаган, менә шушы иң беренче таш, менә шушы Әйткән 1281 елга карый ди. Менә шушы заманнан башлап безнең Болгар җирендә борынгы кабер ташлары куя башлыйлар. Менә без хәзерге ташларны күреп карасак, анда исем, фамилия, туган, вафат булган даталар гына языла. Ә элек алай булмаган. Элек кабер ташларына ташлары бик эчтәлекле, бай эчтәлекле булган. Анда бик күп сүзләр язылган. Э, борынгы кабер ташларының э, бүлсәк э, хронологиясе буенча аны биш төргә бүлеп карарга мөмкин. Бөтен ташлар да һәр чорда бер төрле булган дип әйтеп булмый. Алар аерылган. Бүләбез биш төргә, беренче төр ул Алтын Урда чоры кабер ташлары. Икенче төре Казан ханлыгы чоры, өченче төре 17-18 гасырлар. Дүртенче төре 19 гасыр. Һәм бишенче төре, егерменче гасыр башы. Менә шушы биш дәвердә кабер ташлары төрлечәрәк булган, төрле эчтәлектә һәм төрле бизәлештә булганнар. Башта карап үтик Алтын Урда чоры кабер ташларын. Кайбер кешеләр әйтәләр инде болгар ташлары алар дип. Болгар ташлары дип әйтү дөрес түгел. Болгар чоры ташлары дип әйтәләр. Болгар чоры ташлары юк, Алтын Урда чорында. Ләкин алар Болгар җирлегендә калган, сакланган ташлар. Ә чоры аның барыбер 13-нче, 14-нче гасырлар. Менә шул 13-нче гасыр ахырыннан алып 14-нче гасырда инде Алтын Урда чоры кабер ташлары. Алар Берничә дистә һаман әле табыла тора. Әле бөтенесе өйрәнелеп бетте дип әйтеп булмый. Һаман табылалар, һаман тулыланалар. Инде бетте, инде ничә гасырлар узды бит, инде табылмас дип уйласак та, барыбер менә экспедицияләр вакытында алар табылып тора. Хәтта менә әле күптән түгел Хәзерге менә Биектау районының бер авылында да моңарчы билге булмаган бер Алтын Урда чорына караган кабер ташы табылды. Шул Алтын Урда чоры да кабер ташлары алар бик иң бой эчтәлектә иң яхшы завыклы эшләнешле ташлар. Менә кульминациясе аның нәкъ менә Алтын Урда чорында иң югары дәрәҗәгә күтәрелә. Эшләнеш буенча да, эчтәлек буенча да алар бай. Профессиональ рәвештә оста каллиграфлар бар аны башкарган. Хәзерге Болгар музеенда ул кабер ташларын барып күрергә мөмкин. Ике төр белән язылган, берсе аның рельефлы, ягъни Э, алар колкытып, хәрефләре колкытып эшләнгән. Һәм икенче төре уеп эшләнгән. Уеп, уеп эшләү инде ансы гадирәк техника, ә менә колкытып эшләнгән ташлар алар инде бик э, профессиональ рәвештә эшләнгән Сәнгати яктан бик яхшы бой эшләнгән ташлар. Ә менә Алтын Урда шөрү кабер ташлары да яхшы, шундый профессиональ рәвештә стокаллиграфлар тарафыннан эшләнгән ташлар да бар һәм примитив техника кулланылып уеп кына ясалган язылган кабер ташлары да бар. төрлечә язганнар э, шундый рельефлы кабер ташларын әлбәттә бой катламга куйганнар ә инде уеп эшләнгән техника белән эшләнгән ташларны инде әлбәттә урта хәлле кешеләргә э, ягъни аның шушы ташны эшләтергә мал мөлкәте булмаган э, мөмкинчелеге финанс мөмкинчелеге булмаган кешеләр инде менә Үзләренең туганнарына шундый уеп эшләнгән ташлар куйдырганнар. Алтын Урда чорында һәм шулай ук ташларны ташларның эчтәлегенә килик. Ташларны э, дүрт өлешкә бүлдем мин. Ташның э, структур бүленешен. Беренче өлеш ул кереш өлеш. Кабер ташы һәр бер кашанда менә шушы кеше Һәм ул шунда елда вафат булды, шул вакытта вафат булды дип кенә язылмый. Иң беренче кереш өлеш була. Күп ташларда кереш өлеш. Кереш өлеш нәрсә ул? Кереш өлештә Аллаһ Тәгаләне яки ахирәтне искә төшерә, төшерә торган сүзләр. Кабер ташы хәр менә башланып киткән, мәсәлән, Алтын Урда чорында Әл-хукму лиллахил галил кәбир дип гарәп телендә китерелгән бу сүзләр. Бу кереш өлеш Ал улы гарәп телендә килгән, ислам дине телендә. Анда менә әл-хукму лиллахи алил кәбирне тәрҗемә итсәк, хөкем бөек олуг Аллаһ Тәгаләдә. Шулай кыска варианты да бар, әл-хукму лиллах, хөкем Аллаһта. Ягъни менә шушы сүзләр язылган. Ни өчен? Беренчедән менә шушы кабердә мусульман кешесе җирләнгән икәнен күрсәткәннәр. Аллаһ Тәгаләне искә алып. Икенчедән, бу шушы сүзләр белән кеше зиратка килгән кешене Аллаһ Тәгалә турында искә төшергәннәр. Аллаһ бар бит, менә шушы вафат булу да, кешенең вафат булуы да, теге дөньяга китүе дә менә Аллаһ Тәгаләнең хөкеме белән бәйле. Аллаһ Тәгалә хөкем итүче, Ул хөкем кыла, кешене кайчан, кайчан вафат була, булырга, кайчан туарга, бөтенесен Аллаһ хөкем итә һәм үлгәч тә инде җәннәткәме, җәһәннәмгәме кертергә, барысын да Аллаһ Тәгалә үзе хөкем итә. Шуңа күрә бу сүзләр язылып куелган. Шулай ук э, шушы сүзләрдән тыш Коръән аятләре актив рәвештә язылган.

Телгә алына. Коръәндә телгә алына торган аят менә шушы кулле нәфсин заикатул мәут, ягъни һәр җан иясе үлемне татыячак. Сумма иләнә турҗагун һәм безгә, ягъни Аллаһка кайтачаксыз. Менә шушы сүзләр язылган. Ә менә әл-хукму лиллах дигән сүз ул Коръән аяты түгел иде. Дөрес, Коръәндә дә шундый сүзләр телгә алына, ләкин анда башкачарак.

Менә шушы сүзләрдә язылган. Менә шушы өч гыйбарәләр, алар менә шушы алтын урда чорында бик киң кулланылган. Ягъни бу инде Алла Тәгаләне искә төшерү сүзләре. Ягъни кеше зиратка килгән кеше инде шуларны укып тынычлык тынычлык тапкан. Мәсәлән, туганнарын югалткан кеше әлбәттә бик бик борчыла һәм зиратта да үзен Э, бик кайгыра, үзен начар хис итә әнә менә бу аятләрне укыгач, кеше инде тынычлана. Ягъни бу психологик факторы да булган бу. Психологик йогынты ясаган менә бу аятләр. Шуларны укыгач, кеше инде тынычланып калган. Чөнки һәр җан иясе шушы үлемне татый бит, дип уйланган. Һәм Аллаһ Тәгалә хөкеме бу, моны маңа каршы барып булмый дип. Һәр кешегә килә торган хәл бу дип Һәм менә икенче өлештә кабер ташының беренче әйттек, беренче өлеше төрп кереш өлеш, икенче өлеше төп өлеш. Төп өлештә инде кеше вафат булу, вафат булган кеше турында мәгълүмат китерелә. Вафат булучы кем исемле иде, аның атасы кем булган, Кайчан вафат булган? Менә болар инде төп өлештә китерелгән. Өченче өлеш ул дога өлеше. Менә болардан соң дога килә. Я Аллаһ, шушы вафат булучыны гафу ит, аңа җәннәт бир, аны җәһәннәмнән коткар, аңа рәхип, рәхим шәфкать күрсәт, аны киң рәхмәтең белән рәхим кыл дип менә бу сүзләр язылган. Дүртенче өлеш инде без өстәмә өлеш дип әйтәбез. Ул кайбер ташларда бар, кайбер ташларда юк. Бу өстәмә өлеш дигәндә без ташларның шигъри гыйбарәләрне күздә тотабыз, төрле хикмәтле сүзләрне. Һәм менә шушы Алтын Урда чорында төп өлеш килгән кешенең исеме һәм атасының исеме менә. Анда инде шәҗәрәләре бик булмаган. Сирәк очракта китерергә мөмкин, ләкин күп очракта менә исеме һәм атасының исеме. Шулай ук вафат булу датасы инде ул вакытта хиҗри ел белән язылган. Хиҗри ел инде әле ул менә 20 нче гасыр башына хәтле кулланылган. Татарлар инде ис мосылман булгач, хиҗри елны бик хөрмәт иткәннәр, үзләренең тормышларында да хиҗри ел исәбе белән алып барырга тырышканнар. Шуңа күрә вафат булу елын да хиҗри ел белән язып куйганнар, яшен дә хиҗри ел белән санаганнар. Менә безнең галимебез Шихабетдин Мәрҗани, мәсәлән, ул милади елын бөтенләй кулланмаган, аны яратмаган һәм ул әйткән, ислам дине елы ул хиҗри ел, хиҗри ел кулланыгыз дип чакырган һәм үзе һәр язмасында, кулъязмаларында хиҗри елны гына кулланган. Шуңа күрә менә аның хезмәтләрен укыганда һәрвакыт даталарны хижри елдан милади елга э, әйләндереп барырга кирәк. Менә соңыннан инде гарә шул Алтын Урда чорындагы кабер ташларының ахырында инде дога. Иң иң таралган дога ул гарәп телендә рахималлаху рахмәттә васига. Ягъни рахимахуллаху, ягъни Аллаһ Тәгалә рәхим кылсын, рахматан васина киң рәхмәте белән. Аллаһ Тәгалә киң рәхмәте белән рәхим кылсын дип язылган менә шул Болгар шигырь ташларында. Шул өстәмә өлештә инде кайвакыт төрле хикмәтле, гарәп телендә хикмәтле сүзләр китерелгән. Менә Болгар кабер ташлары шундый. Хәзер карап үтик Казан ханлыгы чоры кабер ташларын. Менә Гали Рәхим әйтә, Алтын Урда чоры кабер ташлары белән Казан ханлыгы чоры кабер ташлары арасында бер ни бәйләнеш юк ди. Гали Рәхим инде ул эпиграфист, э, бик зур галим, фольклорчы, тарихчы, әдәбият галиме. Ләкин аның бу сүзләре бик дөреслеккә туры килми. Әгәр дә тикшерсәк, монда бәйләнеш күренә. Бу традиция соңыннан Алтын Урда таралган, Алтын Урда дәүләте юкка чыкканнан соң, аның бит инде дәвамчысы Алтын Ур, дәвамчысы Казан ханлыгы барлыкка килә. Һәм Казан ханлыгы бу традицияне дәвам итә. Бу чорда да татарлар шушы традицияне дәвам иткәннәр. Дөрес, тышкы рәвешләре бәлки бик үк охшамагандыр, ләкин эчтәлеге аның охшаган, язу манерасы охшаган. Шул ук Казан ханлыгы чорында да шул ук өлешләр, кереш өлеш, төп өлеш, Дога өлеше һәм өстәмә өлеш, болар да бар Казан ханлыгы чорында да. Казан ханлыгы чорында Әл-хукму лилләһ дигән сүзләр дөрес язылмый башлый. Ләкин аның урынына Коръән аятләре языла. Шул ук Алтын Урда чорында кулланыла Куллю нәфсин заикатул мәүт, хәр җан иясе үлемне татыячак дигән сүзләр Казан ханлыгы чоры кабер ташларында да күп очрый. Ләкин Казан ханлыгы чорында аятьләрне күбәйтәләр. Төрле аятьләр өстиләр. Менә бер ташны карыйбыз икән, анда ике-өч аят языла бер юлы.

Ягъни анда җир йөзендә булучы һәр нәрсә вакытлыча, фони һәм Аллаһ Тәгаләнең йөзе генә мәңге калачак. Менә бу Ар-Рахман сүрәсенең 26 нчы аяты, менә бу сүрә киң кулланыла. Менә шушы әйткәнемчә, менә шу өч аят Казан ханлыгы чорында бик күп кулланыла. Һәм бу аятны языр алдыннан Казан ханлыгы чоры кабер ташларында алдыннан әйтелә Каля Аллаху Тәгалә, ягъни Аллаһ Тәгалә әйтте, гарәпчә. Шулай Каля Аллаху Тәбарәкә вә Тәгалә, Бөек Аллаһ Тәгалә әйтте. Калә Аллаһу Субханах вә Тәгалә дип һәр кимчелекләрдән пок Аллаһ Тәгалә әйтте. Менә бу сүзләр бөтен ташта диярлек бар. Соңыннан Казан ханлыгы чоры Мондагы кабер ташларын, менә шушы кереш өлешен карасак, әле монда тагын хәдисләр килеп керә. Болгар чоры кабер ташларында юк иде хәдисләр, ә менә Казан ханлыгы чорында инде хәдисләр дә язалар. Кешене бернинди бер төрле гыйбрәтләндерү өчен, кешегә вагазлау өчен кулланалар моны. Кеше менә шуларны Алла Тәгалә онытмасын, Коръән аятлары укысын, хәдисләрне карасын, хәдисләрне уйлансын, Ахирәтне искә төшерсен өчен эшләнелгән. Нинди хәдисләр кулланылган? Э, хәдисләр э, аны хәдисләр дип әйтә без инде. Ләкин аның кайберсе галимнәр әйтүенчә бигү хәдисләр критериясенә килеп бетми. Төрле хикмәтле сүзләр дип әйтәләр. Ләкин бу мәсьәлә Безне инде кермибез бу мәсьәләгә, аның дөресме, юкмы, хәдисме, юкмы икәнен, ләкин ташта Коля Наби алейхиссалам дип язылган. Ягъни пәйгамбәр аңа сәлам булсын, әйтте. Менә шушы сүзләр бар. Хәм шуннан соң менә шушы сүзләрдән соң хәдис килә. Хәдисләр, ягъни хәдисләр пәйгамбәрнең сүзләре, пәйгамбәр алейхиссаламның сүзләре. Әд-дөнья сагатун фажгалха тора. Дөнья, бер сәгатьлек, аны итагать белән, Аллаһка буйсыну белән үткәр. Шулай ук Әд-дөнья мәзрагатул ахира. Дөнья ахират басуы. Шулай Әд-дөнья җифәтун ва талибуха киләп. Дөнья ул бер үләксә кебектер, аны этләр генә аны артыннан йөри. Аны этләр генә тели ди. Ягъни менә шундый сүзләр дөньядан шул хәтле дөньядан теге тотынмагыз, дөньяга артык бирелмәгез дип әйтелгән сүзләр бу. Бу сүзләр хәдисләр кереш өлешендә дә килә, кайвакыт өстәмә өлешкә дә күчкән. Ягъни ташның уң һәм сул якларында да язылган бу хәдисләр. Төрлечә язылырга мөмкин. Менә шушы шушы хәдисләр булу белән аерылып тора Казан ханлыгы чоры кабер ташлары. Ахырдан инде монда инде төп өлештә фәлән улы фәлән яки фәлән кызы фәлән яки фәлән хатыны фәлән э, дарыл фанадин дарыл бакага рихләт кылды Бу инде борынгы сүз, ул Дарелфанадан, ягъни фани дөньядан Дарелбакага, мәңгелек дөньяга рихләт кылды, ягъни күчте. Менә шул шундый сүзләр язылган. Алтын Урда чоры кабер ташларында андый сүзләр Язылма, анда күбрәк вафат булды, вафат дигән сүзләр бар. Яки анда инде шушы фәлән-фәләннең кабере, фәлән-фәләннең билгесе дип языла иде. Ә менә Казан ханлыгы чорында инде фәни дөньядан мәңге дөньяга күчте дигән сүзләр килеп керә. Ягъни тел үзгәреп бара һаман. Үзгәрә әлбәттә, бер төрле генә була алмый тел. Тел дә ул тере организм кебек, ул үзгәрүчән, һәр чорда ул шулай үзгәреп килгән. Һәм Казан ханлыгы чоры, Алтын Урда чоры кабер ташларына үзләренең массив лыгы белән зур үлчәмнәре белән аерылып тора. Алар бик зур кеше буе кадәр яки аннан да зурырак рәвештә зур итеп ясалганнар һәм күбрәк күп очракта калкытып эшләнгән. Уеп эшләнгән ташлар да бар, ләкин алар инде күп түгел. Казан ханлыгы чоры кабер ташлары ул уеп язылган ташлар да күп түгел, ләкин аларда уеп язылса да, алар профессиональ рәвештә матур итеп, анда сөлес, анда почеркы белән матур итеп эшләнгән, төрле бизәкләр белән, орнаментлар белән. Казан ханлыгы чоры инде үзенең орнаментлары белән бай. Анда үсемлек орнаменты инде күбрәк күп очракта килә. Ике ташның ике ягыннан бордюр ягыннан инде астан өстән астан өскә таба менә шундый үсемлек орнаменты бу инде җәннәт бакчаларын искә төшергән. Ягъни менә шушы кеше инде җәннәттәдер инде, иншалла, җәннәткә кергәндер дип үзләренчә өметләнү һәм менә шул ташларга да шундый җәннәт бакчалары кебек ясарга тырышканнар һәм шулай ук монда чәчәкләр дә төрле чәчәкләр дә килеп кергән чәчәкләр дә ясаганнар күп очракта инде ул лоля чәчәге лоля чәчәге өч өч чуклы Лоре чәчәге ясалган. Кабер ташларының ул инде чәчәкләр күбрәк менә Казан хан очыруының ташларының менә арткы өлешендә ясалган. Арткы өлешендә без шундый чәчәкләрне күрә алабыз. Казан ханлыгы чорын ташларының менә соңыннан дога өлеше һәм өстәмә өлеш дип әйттек. Ул өстәмә өлеш ташның ике ягында язылган Ягъни Казан ханлыгы чорында ташның дүрт ягында да язарга тырышканнар. Алтын Урда чорында күп очракта алгы ягында гына, сирәк очракта кырыйларына язылган, ә артына язылмаган. Андый ташларны бөтенләй без күрмәдек, очраткан юк. Ә Казан ханлыгы чорында күп ташларның артында да бар язулар, кырыйларында да. Кырыйларында күбрәк ике юллы шигырь язылган. Ул күрәрмен дөньяны вайран бары, Хәмишә бакый ирмәс юк карары. Ягъни күрәм дөньяны җимерек хәлдә. Хаман мәңге булмас моңа Аллаһның карары юк моңа.

Гадәттә, бер ягында гарәпчә, икенче ягында ташның шул татарча язылган менә бу шигырь. Бу шигырьне бик язарга яратканнар. Бу таш менә күп ташларда ул сүзләрне очратырга мөмкин менә Казан ханлыгы чоры кабер ташларында. Казан ханлыгы чоры кабер ташлары һаман табыла. Менә экспедицияләр вакытында менә сәнә без менә ерак китмибез, менә Әтнә районында Табылды берничә таш. Шул ук Комыргуҗа, Төрекләр, Мәрҗән якларында менә шул Бәрәскә, Бәрәзә якларында табылды. Моңа шул өйрәнелмәгән ташлар чыкты. Һаман менә өйрәнелә, инде күп вакыт узса да, алар сакланып калган ни өчен? Чөнки алар бик нык материалдан эшләнгән. известняк э, без аны известош дип әйтәбез инде менә безнең якларда карьерлардан шундый известош чыккан шул ташлардан ясаган һәм аны э, зур үлчәмдә колын итеп эшләгәннәр аның сын ул таш сынып төшү куркынычы бик янамый әлбәттә сынганы сынган инде ләкин Күп очракта калын булганлыгы аркасында ул ташлар җиргә иңсә иңә, ауса ава, ләкин бик сынмас сынмаган. Чөнки аның үлчәмнәре зур, әйткәнемчә, кеше буе хәтле киң аның 40 сантиметр, гадәттә 40 сантиметр инде киңлеге. Ну, иң күп булса 50 сантиметр. Ә калынлыгы инде аның 20 сантиметрдан да ким түгел. Калынлык һәм яхшы язылган, калкытып язылган. Уеп язылса инде аның язулары бетәр иде, менә калкытып язылганга күрә аның язулары сакланган. Соңыннан инде Алтын Урда таркалды, соңыннан Казан ханлыгы яулап алына. Э, Казан ханлыгы бетә, юкка чыга, белгәнебезчә инде 16 гасыр уртасында. Соңыннан бу традициябез безнең тукталып кала. Ташлар кую традициясе бетә диярлек. Инде ул вакытта андый авыр вазгыятьтә тош кую бетә дияргә мөмкин. Табылмый инде, бик сирәк кенә табыла, берәмсәрән генә. Ләкин күп очракта инде ул кайгы булмаган, тош кую кайгысы булмаган. Кешеләр инде киткәннәр, күченеп киткәннәр, үлеп калганнар, төрле якларга сибелгәннәр инде, чукындырудан качканнар, чукындыру сәясәтеннән качып. Һәм инде ташка кую кайгысы булмаган кешедә. Исән калу, иманны саклау, Халык булып саклап калу кайгысы беренче планга күчкән. Һәм шуңа күрә инде бу чорда уналтынчы гасырның икенче яртысында инде ташлар юк диярлек. Куела башлый менә өченче дәвердә, унҗиденче гасырда. Унҗиденче гасырдагы һәм унҗиде белән унсигезне без бергә карыйбыз. Чөнки алар бик аз. Иң аз куелган чорлар менә унҗиденче һәм унсигезенче гасырлар. Инде монда осталар, кабер флошка язу осталары әз булган, алар берән сәрән генә калган. Ләкин алар менә Казан ханлыгы чоры кабер ташларына охшатып ясарга тырышканнар. Бигрәк тә менә 17 гасырда менә ничек Казан ханлыгында ничек булган, ничек язылган ташлар, нинди орнаментлар булган, шуны дәвам итәргә тырышканнар, ләкин инде аерыла, орнаментлар аерыла,

Менә шул сүзләрне күбрәк язганнар. Һәм ташның инде үлчәмнәре кими башлый, алар бераз кечерәя башлыйлар. 18 гасырда тагын да кечерәяләр инде. Анда орнаментлар инде соңыннан 18 гасырда инде орнаментлар сирәгәя башлый. Инде менә түбәнгә таба китә башлый бу чорда ташка язу сәнгате. Иң аның кульминацион вакыты менә Алтын Урда чоры иде. Соңыннан бераз гына калышып барды аның Казан ханлыгы чорында. Әз генә генә калыша, ләкин барыбер югары дәрәҗәдә, зәвыклы эшләнгән, профессиональ рәвештә эшләнгән. Ә менә инде соңыннан 17-18 гасырга түбәнгә тәгәрәп бара, түбәнгә төшә башлый. Ташларның инде гадиләшә башлый, гадиләшә бара. 18 гасырда инде ташлар инде кечерәя, алар үлчәмнәре кечкенәя, уеп яза башлыйлар. Шул 17-18 гасыр ташлары нәрсә белән аерыла? Алар Казан ханлыгы чоры кабер ташлары кебек үк, киштәлек ягыннан. Шул ук ташлар, аның кереш өлеше бар, төп өлеше, дога өлеше, өстәмә өлешләр дә бар. Ләкин бер генә нәрсә бар, монда инде ташка язу осталары үзләренең исемнәрен дә язып куя торган булганнар. Менә 17-18 гасыр без Казан ханлыгы чоры ташка язу осталарын без белмибез, чөнки алар Автографларын, ягъни язып калдырмаганнар, ягъни менә бу ташны шушы фәлән оста ясады, фәлән оста язды дип әйтелми. Шуңа күрә без Казан ханлыгы чоры ташка язу осталарын белмибез диярлек. Ә менә 17-18 гасырда иҗат иткән ташка язу осталарын беләбез, чөнки алар менә инде язып калдыра торган булганнар. Үзләренең исемнәрен, аталарының исемнәрен. Менә шуның белән генә аерыла. Исем үзенең останың исеменә язылу белән. Һәм шулай арткы өлешендә 17-18 гасырның арткы ягында инде бик очрамый язулар. Алгы ягында һәм ике кырыенда гына, ике якларында гына. Бу әйткәнемчә, бу инде сирәк. Алар бик сирәк. Аларны э, галим Марсель абый Әхмәтҗанов туплап, шушы 17-18 гасыр таш билгеләре дигән китап язды. Менә анда ул ташларны күрергә мөмкин. Ул анда берничә дистә ташларны җыеп бастырып чыгарды. Һәм менә киләсе дәвер, инде 4-нче дәвер безнең 19-нчы гасыр. 19-нчы гасырда менә шушы түбәнгә таба Киткән, ташка язу сәнгате күтәрелә башлый. Унтугыз, менә бу унтугызынчы гасырда. Моны бу инде күтәрелеш чоры, күтәрелеш дәвере дип атап була. Нәрсәдән барлыкка килгән бу күтәрелеш? Бу вакытта безнең татар сәүдәгәрләре барлыкка килә. Татар сәүдәгәрләре актив рәвештә Сәүдә кыла башлыйлар. Төрле Урта Азиягә китәләр алар, төрле илләр белән, төрле чит җирләргә китеп, сәүдә кылып, алар бай, байыйлар. Менә татар халкы да байлар барлыкка килә. Байлар барлыкка килгәннән соң инде монда сорау туа, ягъни спрос дип әйтәбез инде ташка ташларга һәм шул рәвешле ташка язу осталары барлыкка килә. Алар яңа ташка язу осталары үзләренең эшләрен тәкъдим итә башлыйлар. Ягъни байларга, сәүдәгәрләргә, зур дин әһелләренә. Шуның белән менә шушы ташка язу сәнгате үсеп китә, үсә башлый. 19 гасыр ташлары алар Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы чоры хәтле үк булмаса да инде, барыбер профессиональ рәвештә эшләнгән ташлар дип әйтеп була. Бераз гына калыша инде алар Казан ханлыгы чорыннан. Ягъни беренче урынны бирәбез Алтын Урда чорына, икенче урынны бирәбез Казан ханлыгы чорына. Өченче урын инде 17-18 гасыр ташлары. Ә менә 4-нче Урын инде менә шул 16-17 гасыр белән бер дәрәҗәдә. 19 гасыр ташлары да алар барыбер бик калышмыйлар. Үзенең техникасы белән ясалу, завук, сәнгать яктан байлыклары, бай эшләнүшләре белән алар бигүк калышмый инде 16-17 гасырларда. Алар бер диярлек. Менә монда инде ул ташлар иң күп сакланган инде алар. Алар бик күп сакланган, аларның саны инде меңләгән ташлардыр инде 19 гасыр ташлары. Бик күп табылалар. Иң борынгы кабер ташы, менә бу чорга караган иң борынгы кабер ташы Минем үземнең 1813 елга караган ташны күр өйрәнгән бар. Ләкин аңарчы да 1803 елда да булган ташлар, ләкин алар сакланмаган инде. 19 гасырның башында бу ташлар инде алар күп сакланмаган. Менә шушы иң борынгысы 1800 хәзерге вакытта 1813 елга карый ул Казан шәһәренең Яңа татар бистәсендә сакланган. Менә бу таш Иң борынгы таш дип әйтергә мөмкин, унтугызынчы гасырның. Матур итеп рельефлы, ул чорда рельефлы рельефлы калкытып, язуы калкытып эшләнгән инде күп, күп очракта. Аларның буе шулай ук төрлесе бар, э, кеше буе хәтлеләр дә очрый. Ләкин аларның инде нәрсә белән аерыла, башка дәвер ташлары белән Э, өсте түгәрәк э, түгәрәкләп эшләнгән инде аларның казан ханы очыры ташлары күбрәк һәм 13-13 гасыр ташлары күбрәк очлы өчпочмак рәвешендә очлы ташларның башы очлы ә инде 19 гасырда инде түгәрәкләп эшләнелә бордюры бар шулай ук ләкин монда да инде алар традицияне саклыйлар эчтәлеге ягыннан шул ук коръән аятлары килә Ләкин монда инде тагын да өстәлә төрле аятлар. Шулай ук әйткәнемчә әле бисмиллахи рахмани рахимны алыйк, ул Коръәннең иң беренче аяты. Бу аят инде Алтын Урда чорында бар иде. Соңыннан ул Казан ханлыгы чорында инде бик бик кулланылмады. 16-нчы, 17-нче, 18-нче гасырларда да бик юк инде, юк иде ул. Һәм менә 19-нчы гасырда бу аятны күбрәк яза башлыйлар. Бисмилла сүзен. Соңыннан Инна лиллахи ва инна иләхи раҗиун дигән аят бар. Без һәрберебез дә Аллаһ Тәгаләнеке һәм аңа кайтачакбыз. Менә бу аят 19 гасырда шулай киң актив рәвештә языла башлый кереш өлешендә. Һәм менә инде ничә гасыр кулланылмаган әл-хукму лиллахи, әл-хукму лиллах гыйбарәсе Соңыннан менә 19 нчы гасырда актив рәвештә кулланыла башлый. Аңарча актив түгел иде. Менә әйткәнемчә, Алтын Урда чорында актив булды, соңыннан пассивланды. Менә 19 нчы гасырда тагын шушы традиция, менә шушы сүзне язу традициясе тагын да активлаша һәм менә шундый гыйбарәләр яза башлыйлар. Шулай инил хукмул илләх

Ягъни аның Аллаһның йөзеннән кала һәр нәрсә һәлак булучы. Менә бу аят бик күп очратырга туры килде 19 гасыр башларында. Ягъни менә инде төрле аятлар белән баетырга тырышканнар алтын осталар, ташка язу осталары. Ташлар күп күп язылган. Менә ташны карыйбыз икән, ташның башыннан ахырына хәтле текст китерелә. 19 гасырда. Ягъни бер урын калдырмаганнар. Нинди буш урын бар, барсына да язырга тырышканнар. Кырыйларында да бар, артында да бар. Артында калдырмаганнар, артларына да язганнар. Ту шулай ук артында инде насихатлар яза торган булган. 19 гасырда монда инде төрле авторлар, төрле каллиграфлар үзләре белгән шигырьләр яки үзләре иҗат иткән шигырьләрне язып куя торган булганнар. Мәсәлән, васыятем будыр әүладларыма, барча әхбабларыма, э, безнең Коръән укырга телебез юк, кулыбызда пулыбыз юк, сез безгә Коръән укыгыз, садака бирегез, безгә дога кылыгыз. Менә шундый сүзләр языла башлый. Ягъни монда инде монда да нәсихәт, вагазлау Бу ташларда да бай эчтәлекле килмәз э, кабер янына килгән кешене э, вәгазьләү, аңа тынычландыру. Бу барыбызга да киләчәк бу үлем. Шуңа күрә кайгырмагыз, Аллаһка тапшырыгыз эшләрегезне, ахирәткә әзерләнегез, бу дөньяга бирелмәгез. Менә шундый сүзләр. Шулай ук тагын бер сүз килеп керә, кәрәм әйләп догада идегез йот, тасаддык лә э, кыйлыгыз рухым шот. Ягъни бу инде иске татар телендә язылган сүз, ләкин ул тел 19 гасырда кулланылган тел бу, кәрәм әйләп догада итегез йод. Ягъни юмартлык кылып догада искә алыгыз. Бу менә бу кабердә ятучыны искә алыгыз, догада һәм э, тасаддыклы кылыгыз рухымы шат. Садака бирү белән рухымны шатландырыгыз. Шушы кабердә ятучы өчен садака бирегез. Менә шундый гыйбарәләр, шундый ике юллык шигырь бу. Шундый шигырьләр. Бу өстәмә өлештә, ташның өстәмә өлешендә. Менә бу 19 гасырның ташларының үзенчәлеге, өстәмә өлеш байрак, күбрәк сүзләр, күбрәк күбрәк шигырьләр, анда төрле хикмәтле сүзләр. Тагын бер хикмәтле сүз бар. 19 гасырда галәмәттән, галәмәддин мурадым бер догадыр, бу көн баңа икән, ярин саңадыр. Шушы галәмәттән, таштан, ташта Тыштан минем морадым, максатым, бер дога. Ягъни дога кылсыннар өчен шушы таш куелды. Бүген миңа икән, иртәгә сиңадыр. Бүген менә шушы хәл, ягъни шу үлем миңа килсә, иртәгә сиңа киләчәк.

Әй, каберем янында басып торучы, минем хәлем хакында фикерләүче, кичә мин синең кебек идем, иртәгә син минем шикелле булырсың. Менә шундый бик гыйбрәтле, хикмәтле сүзләр, уйландыра торган сүзләр. Егерменче гасырга күчик инде, ахыргы дәвер, егерменче гасыр башы. Бу дәвер нәрсә белән аерыла? Менә унтугызынчы гасыр Да яхшы гына барса да бу егерменче гасырда ни сәбәпледер ташлар гадиләшә башлый. Инде монда ачлык еллары да булган, егерменче гасыр башында тормыш авырайган. Баеган 19 гасыр сәүдәгәрләре инде фәкыйрьләнә башлый, чөнки монда инде Төрле техника белән бәйле инде. Мәсәлән, элек бер төрле заводлар булса, соңыннан инде яңа төрле техникалар барлыкка килә. Татар сәүдәгәрләре инде шушы заманча вазгыятькә ияләшә алмыйча калалар һәм бераз гына алар бөлгенлеккә бөлгенлеккә төшә башлыйлар. Сабын элек сабын заводы да тире эшкәртү заводлары, кумаш заводлары булса инде, соңына 20 нче гасыр башында инде аны инде башкача җиңелрәк юллар белән э, эшли башлыйлар заводта төрле чаралар куллан, заманча чаралар кулланып. Ә менә татар сәүдәгәрләре инде болар артыннан өлгерә алмыйлар, Һәм инде сәүдәгәләр кими башлый, 20 асыр башында кимиләр. Тормыш та инде фәкыйрьләнә, сәүдәгәрләр кими, байлар кими. Һәм шулай ук кеше күбрәк гадичә, гади итеп эшләргә э, заказ бирә башлый. Осталар безнең 20 нче гасыр башында осталар да була, алар күп әз булмый. Ләкин алар бит заказга карый, кеше нинди заказ бирә. Әгәр дә инде матур зәвыклы итеп эшләргә кушалар икән, алар шундый эшләгәннәр, ләкин андыйлар күп булмаган. Күбесе гади генә, ләкин эчтәлекле, менә шундый тош язып бир дип сораган, алар шуны эшләп биргәннәр. Монда инде күбрәк уеп эшләнгән. 20 нче гасыр башындагы ташлар уеп эшләнүләре белән Аерылып тора. Бик күп уеп эшләнгән, кечкенәрәк. Инде аларның үлчәмнәре унтугызынчы гасыр белән чагыштырганда кечкенә. Хәтта шундый бик кечкенә 40 сантиметрлы ташлар да очрый. 40-50 сантиметр, ягъни үлчәмнәре кими башлый һәм гадиләшә башлый. Күбрәк инде монда э, Шул известь тош кулланып, аны ничек эшләгәннәр, тошка язу осталары менә карьердан чыккан тошны шун, шунда ук кулланганнар, шунда ук эшләгәннәр. Менә карьердан алганда тош, известь тош ул йомшак булган, пластилин кебек булган. Шуны алып, шунда ук язырга тырышканнар. Трафарет алып, шунда ук язганнар, уеп яки калкытып тиз генә язып куйга торган булганнар, котканчы. Таш котмасын өчен аны суга да тыгып торганнар. Суда котмаган. Менә шулай пластилинлы таш кулланып күбрәк эшләгәннәр. Аны эшләү артык катлаулы булмаган, уеп эшләвенә шул трафарет белән генә язганнар. Инде артык теге шундый техника, җиңелрәк техника кулланганнар, җиңелрәк техника белән эшләгәннәр. Инде орнаментлар кими, күп ташларда орнаментларны күрмибез инде. 20 гасыр башында орнаментлар әз. Ләкин эчтәлеге шул ук, керешелеш, Төп өлеш бар, дога өлеше бар, өстәмә өлешләр бар. Өстәмә өлешкә монда шул ук менә 19 гасырда ничек барган, 20 гасырда да шулай дәвам итә эчтәлеге, ләкин менә шул тышкы ягы гына бераз примитиврак, гадиләшә. Тышкы яктан гына алар әйтәм, әйткәнчә кечерәя һәм орнаментлар сирәк күренә башлый. Язу стиле уеп эшләнгән, гади эшләнгән ташлар. Әлбәттә, калкытып та эшләгәннәр, ләкин алар инде күп түгел. Менә шуның белән аерыла. 20 нче гасыр башы ташлары Соңыннан инде күргәнебезчә, безнең графикыбыз үзгәрә. Лотин графикасына күчәбез, татарлар күчәләр. Һәм ташлар, әлбәттә, лотин графикасына күчәләр. Ташларны да менә нинди графика булган, шул графикада язга, яза, яза башлаганнар латин графикасында. Латин графикасы бит ул күп кулланылмый. Шуңа күрә латин графикасындагы ташлар алар шулай күп түгел. Шуңа күрә без аларны инде күргән җирдә өйрәнеп калырга тырышабыз, чөнки алар күп түгел. Аларны да җыярга кирәк, алар да үзләренчә кызык. Дөрес инде алар гадирәк ясалган, барыбер инде алар безнең мирасыбыз. Соңыннан инде гарәп графикасы да бетә, кириллицага күчәбез. Татар халкы кириллицага күчә инде һәм гарәп графикасында язылган ташлар да инде бетә башлый. Ләкин кулланыштан чыгып калса да, барыбер шушы традицияне дәвам итәргә тырышканнар. Менә 30-нчы, 40-нчы, 30-нчы елда да латин графикасына күчкәч тә ташны башта гарәп графикасында язганнар, яртысын, ә яртысын латинга, мәсәлән, шундый ташлар күп очрый. Ягъни барыбер гарәп графикасын калдырырга тырышмаганнар. С кириллицага күчкәч тә бер ягына гарәп графикасында барыбер язганнар, арткы ягында, мәсәлән, инде кириллица белән язганнар. Барыбер шушы безнең ислам динен кабул итү белән килеп кергән гарәп графикасын калдырмаганнар. Хәтта менә күргән бар 60-70 елгы ташларда да барыбер гарәп графикасы күренә. Бер дә булмаса инде Бисмиллахи рахмани рахим дигән сүзне булса да гарәпчә язып куйганнар. Менә 70 нче елларда да. 80 нче елларда инде бик очраткан юк. Ә 90 нчы елларда инде безнең тагын менә шул традиция инде бисмилла сүзе тагын килеп керә. Анда инде тагын Язалар бисмилла сүзен гарәпчә. Менә хәзерге тошларда да күрәбез, инде ул бер традиция. Бисмилла сүзе булмаса, ничектер ул тошны бик өнәми инде безнең халык. Бисмилла дип яздырырга тырыша. Барыбер язып куегыз инде өстенә бисмилла дип. Бу инде кереш өлеш. Тошның бары менә электән үк килгән Безнең традициябез электән үк килгән ташның структурасын сакларга тырышу, барыбер менә кереш өлеш шушы бисмилла, аннан соң инде кабер иясе турында мәгълүмат китерелә һәм дога өлеше дә бар. Аллаһ рәхим кылсын анда. Алла җәннәт бирсен, урыны җәннәттә булсын дип тә өстәп куялар менә хәзерге ташларда да. Менә бу дога өлеше дә югалмаган. Фәкать беткән инде менә шул өстәмә өлеш кенә. Өстәмә өлеш инде хәзер кулланылмый, ташның ике кырыена инде язылмый. Ташның артына да хәзер язмыйлар, алгы ягын гына кулланыла. Кабер ташларының менә шундый тарихы бар. Менә әле безнең хәр оста инде менә хәр чоры осталары үзләреннән нәрсәдер яңалык кертергә тырышканнар, ләкин алар структураны үзгәртмәгәннәр. Кабер ташының структурасы калган, фәкать ниндидер элементны башка төрле элемент белән генә үзгәрткәннәр. Ләкин бу инде үзгәртү түгел, бу өстәү, байыту. Мәсәлән, безнең бит инде шагыйребез Габдулла Тукай бар. Тукайны халкыбыз бик яраткан. Аның шигырьләрен дә менә 20 нче гасыр башы ташларында күрергә мөмкин. Бигрәк тә менә Казан зиратында э, Тукайның ике юллыклары бик күп язылган. Халык яраткан инде аны һәм менә ташка да яздырткан. Аның мәсәлән күп инде шигырьләре. Инде мәсәлән бигрәк балаларга э, Алла Габдулла Тукай үзенең әнисенә багышлап э, шигырь язган. Инде мин җәннәттә хурлар иркәли, ләкин мин әйтәмен, кирәкми, син түгелсеңдер әни дип, син түгел бит әни дип. Менә, ягъни шундыйрак мәгънәдә теге инде әйтә алмыйм тулысынча ул шигырьне. Мәгънәсе шул инде, инде мин бу бала җәннәткә кергән, инде аны хурлар, хур кызлары иркәли, ләкин барыбер аларны этәрә бала, кирәкмиләр миңа алар, хур кызлары мин Әнием юк, син, син түгел бит алар, әнием, дип, менә шулай шигырьне балаларга куйганнар. Бик матур шундый шигырьләр. Өстәмә өлеш инде болар, өстәмә өлеш. Барыбер шушы шигырьләр язу традиция килеп кергән, ул электән үк булган. Ул шигырь язу традициясе инде ул Казан ханлыгы чорыннан ук килә. Әйткәнемчә, менә күрәрмен дөньяны вайран бары, хәмишә бакый юр, ирмәс юк карары. Ә менә инде башка чорларда инде башка төрле шигырьләргә өстенлек биргәннәр. Монда максат нәрсә? Менә шушы зиратка килгән кеше уйлансын, тынычлансын, ахирәтне искә алсын, Вәгазьләнсен. Менә шуның белән аерылып тора безнең болгар, татар кабер ташлары. Башка халыкларда да бар инде ул, ләкин менә безнең татарларда ул бик күп таралган. Менә Россиянең халыкларын карасак, татарларда алар бик күп. Менә бу традиция шул кадәр киң таралган. Менә ташларның саны санап бетергесез бихисап күп. Ташларны мин саный башлаган күпме таш бар микән дип үземчә генә аны санап бетерә торган түгел. Анда хәтта алар моң бит инде күбесе юкка чыккан. Алар йөзәр мең, йөзләгән мең булгандыр. Хәр кеше куйдырырга тырышкан, ләкин аның кызганычка каршы күбесе инде сакланып калмаган, юкка чыкканнар. Менә һәр районда алар табыла, һәр районда бар. Менә татарлар яшәгән һәр авылда аларны очратырга мөмкин. Бигрәк тә менә Казан арты төбәгендә менә аларның әгәр дә карасак, кайда күбрәк сакланган соң татарлар, татар табыт ташлары. Мин әйтер идем, иң күбесе сакланган Казан артында. Төгәлрәк әйтсәк, Биектау, Әтнә, Арча, менә шушы өч районны бигрәк тә атап үтәр идем. Дөрес, Алтын Урда чоры кабер ташлары Болгар тирәсендә күбрәк сакланган. Ул чор ташлары, чөнки аңлашыла да инде, чөнки анда бит инде үзәк мәркәз булган. Соңыннан мәркәзебез Казанга күчә. Инде 15-нче гасырда һәм монда Казан ханлыгы чоры кабер ташлары менә бу Әтнә районында бик күп. Әтнә районыннан соңыннан инде Орша, Биектау соңыннан инде шул тирәдә менә Әтнәдән күбрәк киткән саен ташларның саны кими. Биектау районыннан киткән саен, мәсәлән, менә Яшелүзән районында Яшел Үзән районы бит ул озын, аның Биектау ягында да хәтле килә ул. Елганың бу ягында күбрәк ташлар, ә теге ягында инде әзрәк. Казаннан ераграк киткән саен кабер ташлары кими, саны кими. Менә шуңа игътибар иттек, менә шушы традицияне, менә шушы Казан артында яшәүчеләр бик э, кулланганнар, аны саклаганнар. Аны менә бер районда гына Без менә өйрәнгән идек, мәсәлән, иң күп кабер ташы сакланган Әтнә районында. 1567 борынгы кабер ташы табылды. Без алдык 1939-га хәтле. Иң борынгы чордан алып, 1939-га хәтле генә алдык. Инде 39-да безнең кириллицага күчә. Аннан да арына алмадык инде. Хәтта гарәп графикасына язылса да, менә бу чорга кадәр куелган ташлар 1567 сакланганы гына әле, аны сакланмаганы күпме булгандыр. Бу бик күп сон, бик зур сон бу. Икенче урында безнең килә Орша районы 1288 таш табылды. Өченче урында килә Биектау районы. Монда 1200 дән артык борын кабер ташы табылды. Әлбәттә инде Казан мәркәзебез Казанда да ташлар сакланган. Менә иң мөһим, иң әһәмиятле зират татарга караган зират кайда дип сорасагыз, бер хиштә шикләмичә яңа татар бистәсе зираты дип Әйтә алабыз. Әйтәбез, әйтә алабыз гына түгел, әйтәбез. Чыннан да шул, берни һичшиксез шулай. Бу монда, чөнки монда э, татар халкының каймагы җирләнгән. Сәүдәгәрләр, атаклы шәхесләребез, дин әһелләре, күпме милләтебез, динебез үсешенә зур өлеш керткән шәхесләрнең күбесе менә яңа татар бистәсе зиратында җирләнгән. Монда мең ярымга якын Борынгы кабер ташы табылды. Менә шул бер яңа татар бистәсе зиратында гына. Әлбәттә, башка төбәкләрдә күбрәк бар, күбрәк ташлар бар. Мәсәлән, иң күп борынгы кабер ташлары э, Коргалы дигән авылда, Оренбург хәзерге Оренбург өлкәсе Коргалы, татар Коргалысы дигән авыл бар. Аның зираты шундый зур, анда инде әйтәләр, анда иң күп Борын кабер ташлары дип. Соңыннан шулай Троицкий шәһәре бар. Менә ул Троицк шәһәрендә дә анда барган галимнәр әйтәләр, монда да бик күп икән. Ягъни монда Казаннан да күбрәк ташлар сакланган дип. Анда берничә мең. Ләкин барыбер инде ташлар саны буенча түгел, ә менә шәхесләр буенча караганда безнең яңа татар бистәсе зираты инде бер дәрәҗә югарырак тора. Казан осталары булган, осталар да күп табылды. Нинди генә осталар булмаган. Элек безнең аларның үзләренең автографларын язып калдырганнар. Бу ташны фәлән оста язды дип, фәлән оста эшләде дип. Андый безнең осталарыбыз да булган, ташка язу осталары да булган. Алар менә шулай өйрәнелә. Шул тор, аларның эшләре күренә, нинди хәр оста үзенчә эшләгән, үзенчә аларның хәтта менә газета, борынгы газеталарны карасак, анда белдерүләр куя башлыйлар. Заказга ташлар ясыйм дип, заказга граниттан эшлим дип, хәтта менә ташка язу осталары таштан гына түгел, граниттан нинди җайсыз шундый каты материал ул гранит. Барыбер менә шунда язганнар, шундый матур итеп килеп чыккан аларның. Төрле почерклар кулланганнар. Анда сүлүс, тәглик, нәстәглик, нәсих почеркларын кулланганнар, матур итеп эшләгәннәр, бизәгәннәр. Менә күргәнебез бар менә Мәрҗәнинең кабер ташы, ул инде граниттан эшләнгән. Мәхәббәт шундый матур таш. Алай ук башка галимнәребезнең дә кабер ташлары матур итеп эшләнгән. Инде барыбер инде бу соңгы бүләк булган. Инде үзләренчә хөрмәтләрен белдергәннәр инде якыннары кешеләр. Һәм менә карасак, хатын-кызлар кабер ташлары барыбер күбрәк очрый. Моны уйлау безнең уйлавыбызча ни өчен шулай? Чөнки менә әгәр дә Хатын-кыз үлә икән, вафат була икән, ире, якыннары, балалары инде аны кайгыртып, аның ахыргы бүләк, соңгы бүләк итеп таш куйдырганнар, таш яздырып куйганнар. Әгәр дә инде ир үлсә, хатынның бит әле тормышны дәвам итәргә кирәк, балаларын үстерергә кирәк, тәрбияләргә кирәк, аның инде хәле булмагандыр дип уйлыйбыз. Һәм үзенең иренә инде ул таш куйдыра алмаган. Шуңа күрә менә ирләр үзләренең хатыннарына күбрәк куйганнар, шуңа күрә хатын-кызга куелган ташлар күбрәк очрый. Әле кабер ташларын өйрәнеп бетермәдек. Алар һәр районда бар, безнең берничә район гына әле өйрәнелгән. Э, шул Казан арты гына күбрәк өйрәнелгән. Ләкин әле Татарстанның Дүрттән бере дә әле өйрәнелгән дип әйтеп булмый. Чөнки бу әкрен бара, бу тиз бара торган эш түгел. Ул безнең эпиграфистларыбыз да аз, эпиграфикага игътибар да җитәрлек түгел. Мәсәлән, менә шуны да әйтим, эпиграфикага кагылышлы китаплар язабыз, ләкин аны чыгару да бик мәшәкатьле, аны халыкка без тәкъдим итә алмыйбыз, менә шушы бастырып чыгару проблемасы бар. Чөнки анда фотолар куярга кирәк. Һәр ташны без текстын бирәбез икән, һәрвакыт аның фотосы булырга тиеш. фотосын күрсәтеп, менә нинди орнаментлар бар, менә чынлыкта да менә шулай язылган ул дип күрсәтергә тиешбез. Фотолар белән эшләү инде ул кыйммәткә төшә. Хәтта менә Яңа Татар бистәсе зиратында да табылган мең ярым ташның текстлары, фотолары китерелгән китапны да әле чыгара алмадык, чыгара алмыйбыз, финанс мөмкинлекләр җитми. Шуңа күрә эпиграфистларның да күңелләре төшәдер инде, бу эш белән шөгыльләнәселәре килү шөгыльләнәсе килү теләге дә кимидер. Ләкин барыбер бар берничә кеше һаман эшләрен дәвам итәләр. Безнең атаклы галимнәребезне шул ук Шихабетдин Мәрҗани, Гыйззәтдин Фәхреддин, Гали Рәхим, соңыннан Харун Юсупов, соңыннан Марсель Әхмәтҗанов, килде. Аннан соң Раиф Марданов, Ирек Хадиев, Җәмил Мөхәммәтшин булды. Соңыннан хәзер эшлиләр э, Венер Усманов менә һәм без инде үзебез Менә шушы атаклы безнең эпиграфистларыбыз эшне дәвам итәләр. Өйрәнәләр. Һәр яз көне чыгып китәбез экспедициягә. Өйрәнәбез. Ташның менә зиратка кердең дә, алдың да, өйрәндең дә, фотога төшердең дә, киттең түгел бит ул. Анда кергәч, аның үзенең методикасы бар, эшләү методикасы. Күп ташлар инде безнең җиргә иңгән, аны казып чыгарырга кирәк. Язулары Күренми, пычранган, анда мук белән капланган булырга мөмкин. Аларны чистартырга кирәк, фотога алырга кирәк, укырга кирәк, шунда язып язырга кирәк, үлчәмнәрен үлчәргә кирәк. Ягъни бу бик авыр эш. Менә бер зиратны йөреп чыкканчы инде хәлдән тая кеше. Шуңа күрә безнең бу эпиграфистларыбыз да аз. Чөнки моңа нык сәламәтлек кирәк, физик Көч кирәк. Ташлар, алар авыр, күп ташлар. Мәсәлән, бер шундый вакыт булды. Экспедициягә үзебез генә чыгып киткән идек. Бер зур таш ята. Шуны әйләндереп булмый икенче ягын. Аның язуы аста калган. Бер кеше чакырдым, икәү итеп карадык. Әйләндереп карак булмый. Зур тош, 2 метрдан да артык калынлыгы да аның 20-30 сантиметр шундый зур итеп эшләнгән, әйләндереп булмады. Соңыннан Казаннан тагын 5 кеше кайтып, 5 кеше шуны менә әйләндереп, чистартып, укып, фотога төшереп, соннан укып, шулай бастырып чыгардык менә шул ташны. Ташлар бик начар хәлдә. Бар төрле авыллар, кайбер авыллар карап тоталар үзләренең истәлекләрен. Ә кайбер авыл халкы инде аларны бар дип тә белми, игътибар юк. Төрлесе төрлечә инде, төрле авылда төрлечә. Мәсәлән, зират ике төргә бүленә күп очракта. Хәзерге өлеше һәм элекке элек күмелгән өлеше. Элек күмелгән өлешкә хәзер керүче дә юк диярлек. Шуңа күрә алар ватылып, җимерелеп, өстләренә агачлар төшеп, шулай яталар, җимереләләр, җиргә сеңәләр. Алар таш ауды икән, инде ул э, яртылаш юкка чыкты дигән сүз. Ни өчен таш аугач, аның өстенә яфрак коела, яфрак чери дә, яфрак туфракка әйләнә һәм таш менә шушы туфрак астында кала. Һәм инде аны табып булмый. Анда бит инде зиратта казып йөреп булмый бөтен җирне. Шуңа күп ташларыбыз шулай җир астында безнең ята. Шуңа күрә бу эшне тоткарлыйбыз икән, э, өйрәнмичә калабыз икән, инде соң булырга мөмкин. Бер 100 елдан инде соң булачак, бөтен ташларыбыз җир астында калырга мөмкин, җимерелеп бетәргә мөмкин. Ә менә кайбер авыллар инде тәртиптә тоталар зиратларын, эштә эшкә хәтле кереп, һәр метрны карап, ташларны күтәреп, бастырып куеп куялар. Мәсәлән, шундый бер мисаллар да бар, матур мисаллар. Мәсәлән, хәзер Кукмара районы Мәшкәр авылында Андагы ташларны да карап тоталар. Аны шундый төзелеш кибетләрендә э, сатыла торган грунтовка белән сылыйлар, грунтовка сылыйлар аңа. Шуның белән ул таш катып кала, нык, ныклыгы арта. Шулай ул инде табигатьнең кырыс шартларына бирешмичә күбрәк саклана, саклана. Менә шундый төрле химик составлар белән эшкәртәләр. Кайбер яш Яшел Үзән районында Мүлмә авылында булган идек, анда кабер таш өстенә Поликарбонаттан бер түбә шикелле әйбер эшләп куйганнар. Ягъни монда яңгыр да тими яңа, кояш нурлары да зарар китерми. Менә шулай эшләгәннәр. Дөрес, әлбәттә, инде кайбер җирдә э, бик үк ярамаган, кирәкмәгән эшләрне дә эшлиләр. Мәсәлән, Әтнә районы Иске Мәңгәрнең борынгы зираты бар инде. Анда ташларны җыеп, Цемент эрмә белән, измә белән ясаганнар да шуны утыртып куйганнар һәм язу цемент астында калган. Раствор э, шул измә астында калган һәм укып булмый. Әлбәттә, инде язуга зыян китермичә эшләргә кирәк. Инде мондый эшләрне язу бар икән, аны инде копларга ярамый. Әгәр дә измә белән коплана икән, аны бит инде укып булмаячак. Соңыннан шундый, ләкин тышкы яктан караганда бик тәртип инде менә бөтен ташларны бастырып куйганнар, матур итеп тезелеп киткәннәр алар. Күп җирләрдә менә тотып алалар, чардуган шикелле нинди тимердән әйбер, мәсәлән, басуларда, кырларда саклана менә андый ташлар, борынгы ташлар. Аны халык барыбер Хөрмәт итә, андагы кем вафат булуына карамастан, барыбер аның бит инде кабер иясен зурламыйлар, ә менә ташны зурлыйлар, безнең традициябезне, безне мирас итеп карыйлар. Мирас буларак саклансын дип тырышалар. Менә шундый э, шундый мисаллар бар, шундый матур күренешләр бар, саклыйлар ташларны. Бар инде төрле җирләр һәм кайбер җирләрдә инде шундый Ташларны изгеләштерү дә бар инде. Бу инде артык, артык мондый эшләү. Чөнки безнең дин галимнәре инде алай изгеләштерергә кушмаганнар, тыйганнар бу эштән. Ләкин кайбер җирдә инде барып ташка сыпыраналар, ташның анда бер шундый сөйләделәр, таш кителеп беткән. Ни өчен кителгән диләр? Чөнки менә шундый Уйдырма уйлап чыгарганнар, әгәр дә тыш сызласа, шул ташның кырыен ватып, шуны тешкә куйсаң, тыш сызлавы бетә дип. Һәм сындырып-сындырып шулай төткәләнеп беткән, шулай алганнар ташны. Төрле изгеләштереп, анда чүпрәкләр, төрле чүпрәкләр, тастымаллар, нәрсәләр генә бәйләп китмиләр. җепләр белән урап куялар инде, изгеләштерәләр, төрле нәзерләр әйтәләр. Ну, болар инде артык, болар кирәкми. Таш торса, күренеп торса, ват, ватылмыйча гына сакласалар, мирас итеп карасалар, карап торсалар, шул җитә. Инде менә киләчәк буыннарга да ул барып җитсә, киләчәк буыннар да күрсеннәр, менә нинди сәнгатебез булган, нинди бай мирасыбыз булган дип. Һәм менә темадан бераз читкәрәк китеп әйтим шуны да, менә э, Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә 1100 еллыкның логотибы эшләнде. Анда без менә шушы лоля өч чуклы лоля чәчәген күрә алабыз. Мин ул логотипны күрүгә үк менә шу лоля чәчәге искә төште. Һәм менә ул лоля чәчәге ул символ, ул менә герб кебек. Татарларда Казан ханлыгында чорында кулланылган безнең орнаментыбыз, ул инде электән үк килә. Шуңа күрә менә лоля чәчәге инде безнең ниндидер бер символыбыз, гербыбыз кебек шундый дәрәҗәдә тора. Чөнки ул моны без дәлили дә алабыз, күрсәтә дә алабыз, һаман әле ул ташлар бар.